Үтүө күнүнэн оҕолоор! Биһиги бүгүн аппликация техникатынан балык оҥоруохпут. Биһиэхэ манна наада үс араас өҥнөөх кумааҕы, кыптый, киистэ, харандаас, Тиэммэх харах оҥорорго илии быва, фломастердар эбэтэр маркер, гречка, манка. Бастаан халлаан күөх кумааҕыбытыгар балыкпыт иһин оҥоробут. Уһун ньолбоһук. Биир өттүгэр төбөтүн оҥоробут, кэннигэр кутуругун. Үөһээҥҥи лапчааннарбытын уруһуйдуубут. Быһыыта хайдах баҕар буолуон сөп. Аллараа өттүгэр эмиэ лапчааннаах. Астаан төбөбүтүн оҥоробут. Онно биһиэхэ клей ылабыт, тиэстэбитигэр сыбыыбыт, контуртан тахсыбаппыт. Уонна Мааҥкабытын ылан табыгынатын кутабыт. Мааҥкабытын маннык элбэх соҕуһу кутабыт. Тарбахпыт төбөтүнэн килэбитигэр үчүгэйдик сыһыннын диэн баттыыбыт. Уонна кумаҕабытын ыламмыт, сэлэнэммит, бэлэмнээбит тэриэккэбит Тоҕобун маннык буолуохтаах. Аны билигин испитин килиэйтиибит. Хойуу оҕус гына кылаа килиэбитин сыбыырбыт. Эмиэ контуртан тахсыбаппыт. Онтон гречкабытын ыламмыт. Бу килиэйбит үрдүгэр эмиэ кутабыт. Маны буолнайы элбэҕи кутуохпутун сөп. Тарҕатан биэрэбит. Баттыылыыбыт. Кытыытыгар тохтубутун маннык чугаһатан биэриэхпит инчэ өссө хомуйаммыт кыратык аттыалаан биэрэр сиринэммит уонна ордубут гречкабытын эмиэ тоҕобут маннык буолла балыкпыт Маннык буолла Мин көрдөхпүнэ манна Сибиир лапчаан тиийбэт, кэннигэр эмиэ балык лапчааннаах буолар уонна таптаабыт маркербытын эбэтэр фломастербытын ыламмыт киэргэтэбит, краскалаан биэрэбит. Мин холуурум анна кыһыл ыллым. Алларааҥҥы лапчааннарбын саһархайынан ыраастыырым. Уонна кутурукпун от күөҕүнэн Билигин харахпын кэлиэйдиибин, бэлэмнээбит тимэхпин ылабын, килиэйинэн эмиэ һыбыырбын, хойуоҕус гынабын уонна хараҕым баар сиринэн сыһыарабын. Билигин балыкпытыгар уос оҥоруохпут, биһиэхэ манна кэракэй тутул наада. Манна буруһуйдуубун сүрэх аҥаарын курдук уонна кырыйан ылабын. Бу уоспун кырыйдым, арыйабын. Уоска магната дии. Мантайбын эмиэ килэйинэн һыбыыбын. Онно балыкпар сыһыарабын. Бүттэ, балыгым бэлэм буолла. От күөх кумаабытын ылабыт уонна кумааҕыбытын сурааһын курдук маннык баттыы баттыыбын хайа тардабын Кылгас да буолуон сөп. Хайдах атынарынан. Бу хайатар да бу кумаҕыларбын ыларбын, аллара өттүн килийдиибин, сыһыарабын, баҕарбыт сирбэр. Уонна төбөтүн эрэ килийдээн бараммын, тутан тураммын, маны бөлтөрхой гына килийдиибин.

Билигин бу водорослилэрбит бэлэм буоллулар. Балыкпыт ууга сылдьар, ол иһин уу хабахтарын уруһуйдуубут. Төһө баҕараргытынан, хайдах баҕараргытынан. Уу түгэҕэр хаамыскалар сыталлар курдук гына уруһуйдуохпутун сөп. Балыкпыт бэлэм буолла. Маны рамкалаан баран, дьиэҕэ, истиэнэҕэ киэргэл гына ыйыахпытын сөп. Оҕолор, үлэлэргитин күүтэбин, көрсүөххэ диэри Маннык аппликация техникатынан өссө ханнык материалы туттан оҥоруохха сөбүн бэйэҕит толкуйдаан, айан туруоруоххутун сөп. Үлэлэргитин хаартыскаҕа түһэрэн ыытаргытын күүтэбин.